Madume ga a fele magagešu. Le satamišwa ke wa lena wa ka mehla, sebutse a mphela phatlane a mohlaramagatlo le mošopeadi a monare. Magagešu, na le kile la bona gore go bose bjang ge le ka re le le ka gare ga lenyalo wena le molekane wa gago la no fela le tsikinyana ka go rekelana dimpho tša mehutahuta go sa kgathale gore na di bitša mašeleng a makaakang o kile wa bona o re o tsoga o gahlanetšwe ke sephuthelwana mo malaong go thwe ke mpho ya gago ya go go thabiša e se e rekiwe ka lebaka la gore e le letšatši la gago la matswalo hmm, ke a tshepa bose bja gona magagešo bo feta le bja mamapo a dinosi Magagešo ge e le gore go bjalo mo bophelong bja gago, a re ithuteng go leboga. Ge balekane ba rena ba re rekela dimpho ka baka la gore batho ba bangwe ka montle ga ba sa rekela selo, ga ba sa fiwa dimpho, le ge e le ka matšatši a bona a matswalo goba ka matšatši a mangwe a ketekwago mo lefaseng go swana le bo matšatši a bomme goba matšatši a bontate goba matšatši a basadi ga ba sa rekelwa selo Kgwago ya ka ya taba lehono ga e amane le selo le gore na ke mang yo a hwetšago mpho, ke mang yo a sa hwetšego mpho. Seo ke ratago go se tseba go lena magagešo ke gore na ke mpho ya mohuta mang yeo e ka tlišago lethabo go molekane bophelo bja gagwe ka moka. Ke mpho ya mohuta mang ye e ka thabišago molekane? go sa kgathale gore ke monna goba ke mosadi kudu-kudu ka baka la gore dimpho magagešo di ile ka mehuta-huta le gona malapa ga a lekane ba bangwe ba rekelwa dikoloi ka montle ba bangwe ba agelwa dintlo ba bangwe ba rekelwa diaparo ba bangwe ba fiwa tšhelete gore ba ithekele dimpho tšeo di ka ba thabišago mola ba bangwe ba išiwa maetong a kgole ba lefelelwa maeto a kgole gore ba yo iteiwa ke phefo dimpho di ile ka mehutahuta gona ge e le gore go na le mpho e ka thabišago molekane na e bitša bokae mpho e le gona e rekišwa kae gore batho ba kgone go yo ithekela yona ba fe balekane ba bona ba kgone go ba thabiša a fa yona mpho e gona magagišo ge e le gore e gona gona a re thušaneng gore re kgone go thabiša balekane ba rena Nna ka mogopolo wa ka magagešo wo o ka bego o hlaelela, ke nagana gore ga go kgathale gore na mpho e rekilwe ka bokae goba e imela boima bo bokaakang. Se segolo sa bohlokwa ke mogopolo wo o hlohleleditšego goba gona go kgokgoetša motho gore a go rekele mpho. Ke ka fao ke rego ge e le gore go bjalo mo bophelong ba gago, ithute go leboga. Magagešu nna ke gopola gore mpho yeo e ka thabišago molekane go ya go ile ga se mpho yeo e ka rekiwago ka tšhelete. Ke mpho yeo e renago ka gare ga mogopolo le ka gare ga maitshwaro a motho. Ke mpho ya tlhompho. Tlhompho e ke bolelago ka yona Magagešu ga se tlhompho yeo e tšwelelago ge molekane wa gago a go lebeletše ke tlhompho yeo motho a e tšweletšago le ge a lebane le lefase a lebane le meleko ya mohutahuta mo lefaseng o sa tšwela pele a tšweletša mphoela ya tlhompho maitshwarong a gagwe le polelong ya gagwe le mogopolong wa gagwe O hlompha molekane wa gagwe le ge molekane wa gagwe a sa mmone. Ye ke yona mpho e ke bolelago ka yona mogagišo. Ga e nyake tšhelete. Ga e rekišiwe felo, e ka gare ga semelo sa motho. Mogagišo go thušang gore molekane wa gago a go rekele sefatanaga sa mabaibai? goba a go agele ntlo ya kgoparara ya dira ga di bonwe goba a go rekele diaparo tša majaja o phele o jele koto ya lešela goba a go fe tšhelete ye ntši bošego le mosegare goba a go romele mafelong a kgole moo le mogopolo o ka se fihle go gona gore yo e teiwa ke phefo e tšwe a sa go hlompe go thušang seo a se gona go senya tšhelete le go e senyetša nako ka baka la gore molekane yo wa mohutao a ka se tsoga a thabišitšwe ke selo ebile o tla bonala o kare ke motho wa go šaya tebogo ke noga ya go šaya tebogo e tšwe a nyorilwe a nyoretšwe tlhompho magagešu nna ke gopola gore ge re ka hlomphana Ka nako e bile ga go bohlokwa go hlwa re rekelana dimpho tše dikgolo ge fela re ka hlomphana. Gomme ge o ka hlompha molekane wa gago, gona o ka tšwelela ka dihlora mo leetong la lenyalo gomme ebile le ditšhegofatšo tša gago di ka go eta pele ka gare ga lenyalo magagešo a re a re dumišeng bao ba lebeletšego manyalo le bona ba dume go ba ka gare ga leeto le ba se ke ba tšhaba e le ge ba lebeletše gore ga go sana tlhompho ba bona seriti sa lenyalo se wele ka baka la go hloka tlhompho a re hlomphaneng a re hlompheng balekane ba rena